Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal, haut geet et weider mat Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Weiter. Déi Wumper-Inseln. Sunset Vista ass eisen nächste Level. Da si mer mol gespannt, wat eis hei nach esou erwaart. Eis gutt Äppel si mer esou wichteg och.

Eng Echse hei. Weg mit dir. Arriver. Tipptopp. Ich meine, ich hab mehr, ne? Also, ich meine, äh, so ein ähnlich Level war schon ein Kader. Kinder was sind. Also, wenn ein Och vläicht och esou d'Impressioun, huet da keen vläicht kommentéieren oder esou, well ech hunn d'Impressioun, wann wann ech enke esou e Level gehat hätt, esou en ähnlechen. Si sinn och zimlech an an esou engem esou engem Stil vun Dschungel a mat Feier a sou, datt si hunn zimlech de Fokus do dorobber geluet. Sinn mol gespannt, wat nach esou Levelen nach esou kommen.

Ja ech hu mech elo decidéiert fir mam Crash Bandicoot weider ze man, well verschidde Leit déi wollten awer nach Let's Plays dovunner hunn an dowéinst hunn ech man ech elo neier. Mécht mer och Spaass. Ass wierklech ee flott Spill an esou flott Jump and Run Spill. Also wierklech, also kann jidderengem dat just empfehlen. Et ass, mécht mega vill Spaass, leeft flësseg, ass wierklech gutt gemaach, wierklech also. Et ass natierlech och, et ass net esou ganz einfach, kloer. Et ass net super easy, ne, also kann eigentlech scho mol kniffeleg ginn. Also Dir hutt jo scho gesinn. Dat hei ass jo schonn enk, well dat ech och schonn e puer mol verluer hei war an och wäert wahrscheinlech nach, well et ass, geet mir wéi gesot ganz, ganz, ganz séier, also eng Kéier kuerz verschätzt an da läit en am Lach, wou en dann denkt, géif nach duergoen an dann geet dann awer net duer. Hei muss een och gutt oppassen, dat geet ëmmer direkt erof. Checkpoint tiptop. An d'Lach faalen, da kommen mer an d'Witz um Dinner zréck. Ech weess mol no wéi wéi Stimm oh ech grad dovun ageschwat. Nee wéi ech hat den wéi ech Nintendo hat de ganz den de Super so den Nintendo Super Nintendo hat ech net den Nintendo wann en do verluer huet pardon hunn déi vu ganz vu viru misse fänken also dat ah dat war schonn. Heiansdo frustréierend. Hei ass Gott sei Dank dunn nach Checkpoint a sou. Net ze verwiesselen mam Check, mam Jackpot, wéi ech dat eng Kéier gemat hat. Sou, do hei rop. Dack, dack. Oh, dat war awer gutt erwëscht do. Ui, oh, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Hei, hei, hei. Sollt vläicht net esou vill schwätzen. Sou, weider. Nee, ech wollt déi App elo hunn, mee wat maachen ech dann? Checkpoint weg Root Exe an ee vun den äh, vun Iech lo sech freet, wieso waart hien ein so lang bei verschiedene Situatiounen, das einfach ähm, muss en gutt hat gutt Time well de gesäit lo de gesinn do dann ass alles mat Zait Zait Zaitmechanismus vill Parcours esou an muss een wéi gesot de gutt de richtegen Moment erwëschen ne hei wéi lo gesäit hei gëtt dat eesch elo enker erof lo mengen ech normalerweis ah ok sou eriwwer.

Ech fannen deen ee mer mat dem, dee Mann mat deem Baart do, ech hat enker een elo zweemol erwëscht, mee déi dräi, déi erwëschen ech ni, ech weess och net. Wann een enker vun iech, wann ee vun iech dat Spill sollt spillen, da kann e mer roueg soen, ob en, ob en déi kritt, déi dräi, dräi Symboler, well ech fanne se ni. Also ech hat se bis elo nach ni fonnt, déi dräi. Vläicht muss een de Level tatsächlech auswenneg wëssen, fir ze wëssen, wou et ass oder wou d'Symboler sinn. TNT, voilà.

Soubal en hei ufänkt iergend do nervös ze ginn, dann geet ganz séier, läit e ganz séier am Lach. Ja, gut. Stein,

Weg. Ah, du mal Level schon gepackt, sondern schon die paar Äpfel do. Also nur Leben innen drin, die ich schon gut gesehen am Anfang. War verdeckt. Ja, war zwei Stück. Top. An den nächsten Level. Wo kommen wir da los? Koala Kong E klenge Boss Hei mécht scho seng seng Posen hei Ja ok Muss awer gutt hei ausweichen, uiuiui Dat muss schon schon machen lo. Ich probiere mal lo zu wirbeln. Ah, voilà, okay. Ich mal gedurcht, was soll ich schon machen? TNT direkt. Ich meine, ich hatte sollte schlufen, sonst noch Singer will. Dann sind die Rosen. Äh, spielt er seine Muskeln rein. Ah, bang. Wir sehen doch schon eine wie lang Schnürchen hat. Das sind das Rosen. Ja. Normal muss noch eng Kër treffen, um ich normal alles hunn. Ja, das ist nicht so einfach. Oh, überall TNT, krass. Moment auf an. Klack, voilà. Ah, fort mat dem. Mat der Lore fort. Déi war gutt, déi war flott, flott awer. So, dat hei war meng, meng drëtt Folg vu Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ech hoffen, Iech huet d'Folg gefall. Wa ja, da weist mer dat mat engem Like oder abonnéiert mech. Merci a bis geschwënn.